Hello. I rawn thleng tep em mawi bal? Ka rawn thleng tawh alawm, tower bulah ka awm. Aw, thlang deuh a khan lo kal rawh. Thik e. U naupa, cheng sangha ni mai. Ka pa. Khat, hnih, thum, li ngai ruksarih teh kua sawm. Mawi bala ka lo kal e. Likit ik sekin.

Mawi bal, he nu hian. Engvai nge vung ilo insuk tir? Vung bawihte hei kal thei tawh aw. Sawi nghal rawh, engvai nge? Pawisa nei lo chung chungin five star hotel ah ka rawn thleng ve a. Mizoram home stay ai pawn a thing zawk. Mawi bal engei buaina a? Buaina maw? Tui tak ngial pawh haw thei loh saw khawngin manager hi. Mawi bal ka lo en thin ange. Aw rawn en rawh, tui nei loin ka awm rei tawh lutuk. A thinrim tawh teh mai ni aw. What is this? Tunlo pawi te maaza bur khat milo pe kha le. Ii fruity nih hi maaza lawm ka ti. A inang reng mawi bal a hming pawhin ang lo khawi maaza chu mawi bal a hming chin ang lo mahse a siamna chin ang vek alawm. A rawng eng ve ve an hmang a theihai hmin ve ve an hmang bawk chuvangin la tawp rawh. Awle. Khale pawisa. Hey! Mobile, pawisa lem a nih hi. A lem ni mahse takna in ang reng alawm. Pawisa takah Gandhi an tar mite vua, ta pawh khan a vuah. Pawisa tak rawng pawh a pawl a, kha pawh kha a pawl. La mai mai rah. Mahza chu ka nei reng asin. Mobile u naupa, lo ding lawk teh, lo ding lawk teh. Bawngkawn thleng dawn em? Dawn e. Anih chuan ka la che. Awite ka lock dawn che mun le, mi buai lai lai kha tia min lo phar ding ve ngawt le. Ngam chu ni rawn ti leh dawn nia, sala. Mawi bal thla rawn la rawh, uluk deuh raw. Thik e, thik e. A tawk e. Enchin, kha en rawh Awite. Ka in post dan hi ṭhing a nih hi. Awite, lungngai mah reh che, ka edit thiam lutuk alawm mawi takin ka rawn chhuang, i lungawi em em ang. Mahse milo edit teh rawn ti sek suang che. Awle lo edit la mi rawn thawn dawn nia. Two hours later. Hello, eng en ta mobile? Thlalak hi a en tawh em? Min lo thawn tawh maw? Ka han en nghal ange. Eng zam an tur nge? Za sawm nga. Pawisa i nei em? Awi te pawisa eng mah ka nei lo. Cheng sawm tal i thawh loh chu ni ei ve tawh lovang. Cheng sawm chu ka neiin ka hria, kan indap chin ange. Umm na tha, dap rawh dap rawh. Hei chu sawm nga, hei za nga. Hei cheng sawm nih hi. Kha le awi te. I L O V mawi bal napa milo chhiar sak teh ka hmangaih che tah hian milo call rawh hei khawi mi nge saw chhing sawn min peih a u naupawi te ka hre thiam bik miah lo english ka i thiam viau maw ka tia a van mak em em hello. Mawi balu naupa, bum i va han nuam tak em. Chhingi ka nia, ka number hi lo save rawh aw. Khiangte, ka kut ziam i lo en sak teh. Ka rei leh pawisa hlir i dawng dawn nih hi i kutah hian. Khiangte, kei pawh en ve. I thianpa nen hi inkawm ngaih viau a mi. Aw, nang pawh pawisa hlir i dawng ang. Vah, kya muskurahat hai. Mobile ka pawisa thlo a nih kha. Sam lukhai mipui te u, kei mobile hi min vote a nih chuan hnah ah ka thun pawp pawp ang chau. In la ka tang pawisa engmah ka phut dawn lo. In fate emaw, nangmahni emaw hna ka thun pawp pawp ang cho. Minister Mawibal, hei ka fapa Sep te chu college a rawn graduate ve hlauh mai a, Police ah min thun sak ve la ka ti a. Cheng si ngam in pe ula. Khi a ngaikhar tawh dawn mi? Dawn e, eng e? Tui engzam an ngei tih? Cheng sawm leh sawmhnim an awm. A dangawm lo mi? Awm lo. Mawi ban, tui chu cheng sawmman leh sawmhnim anawm maw? It is! Awite, mice dawn mi. I nei mi? Dawn lawm ni. Ka lang. Awite, phone ka va hmang lawk aw. Va hmang rawh. Make it eight seconds. Nang bawk maw? Lo kal teh. Zela ka lo roll ve tawng che. Tunge mi rawn call tu kha? Keimah sir. Kha report man. Sing hnih. Kha, sangai hian awite hi ka lo khul chhuak nghal ang e. Vanglai nia ka chhiar fu a cheng sik hnin pe zel tawh dawn.

Ka rawh, Pu Mawibal lo chuang ve rawh. Kei Mawibal hi thirsawh kawrah ka chuang a maw? Nahi, nahi. Pu Mawibal, kei a kal ai chuan i thleng hma zawk dawn tho alawm. Thirsawh kawrah chuang dui la maw? Sawm ka lei thei. Ka khawngaih vang chauhin lawm ka sawm che, lo chuang ma lek rawh. Chhingte, tlangval hnah a khat ngat ka la nih hi aw.